It-Tifel Dragun, L-Ewwel Fjamma, kitba ta' Erik Sandvoisen, illustrazzjonijiet ta' Christel Kamprubi u adattament tal-Malti minn Loren Vella. Din l-edizzjoni bil-Malti Ġiet ippubblikata minn Merlin Publishers Limited Malta. Kapitlu 3 Id-dell aħmar Għaddew mill-bosk tas-siġar taċ-ċedru u l-betula. Qasmu xmara, segwew passaġġ dejjaq li kien iserrep minn ġo art miżrugħa. bis-siġar tal-Prinjoli, mbagħad ġrew 'l isfel in-neżla tal-għolja tal-Imqallqin. Ervael kellu rabja daqsiex fuqu kulma kien iggwadanja kienu biss żewġt jew tliet metri aktar viċin ta' Lena. Kieku ma kinitx tant mimlija biha nnifisha, daqshekk rasha iebsa u nkejjuża, forsi Kienu jsiru ħbieb dawn it-tnejn, iżda hi kellha wisq difetti. F'daqqa waħda, sura ħamranija twila niżlet mis-sema u waqfet b'kakofonija sħiħa quddiem l-għena. Kellha ġisem mimli marki suwed u fuq il-quċċata tal-kranju l-injera mimlija xewk ippuntat. Id-draguna qalet ġwenħajha u fetħet ħalqha. Roddli lura dak li hu tiegħi! Ipparalizzata bil-biża', Lena waqgħet fuq irkopptejha. Agħmel dak li qed tgħidlek id-draguna, Lena! Agħtiha lura l-binha! Ervajel kien imsaħħar mill-ġmiel ta' dil-kreatura meraviljuża, denbha imżejjen minn ponot skuri kien qisu ma jispiċċa qatt. Lena obdiet. Kliem it-tifel u telqet lid-dragun żgħir li mar jiġri lejn ommu. Din laqgħetu bl-għagħa tal-lsien u mbagħad dehret lejn it-tifla li kellha saqajha mwaħħlin mal-art. Dak li kellek f'rasek tagħmel kien kattiv. Qed inħossha l-kattiverja fik, tenniet id-draguna minn bejn snienha. Jien, jien. Lena bdiet tipprova ssib skuża iżda ma sabitx waħda. Tweġġagħhiex! għajjat Ervajal u huwa jersaq viċin bil-mod. Hi ma tafx li d-draguni huma seri, prezzjużi. U int tafu dan? staqsietu d-draguna. Iva, minn dejjem kont naf. Tajjeb, mela lilek se neħilsek! Il-kreatura qabdet liż-żgħir tagħha bejn difrejha. Fetħet ġwenħajha u nqatgħet mill-art b'xi ftit metri. Mingħajr ma qalet ħarsitha minn fuq l-hena. iżda lilha le. Ħares raħal għal sien twil ta' fjamma. Ervajel qabeż minn fejn kien u tajjar lil Lena mill-mira tal-fjamma. It-tnejn tgerrbu 'l bogħod mill-krater idaħħalni mħaffer fl-art. Taf li stajt weġġajtni? rrabjat Lena. imbagħad intebħet b'dak li kienet għadha kif ħelset ħafif minnu u bdiet tolfoq. Wiegħdni li min se tgħid lil ħadd dwar dan, talbitu la darba kkalmat. Trid twegħdni li min tista' terġa' ssegwini hawn u tgħaddini biż-żmien. Lena kienet indeċiża li kien qed jitlob minnha ma kienx ftit. Dwar l-art mistagħdra għad naqbel, imma dwar il-bqija m'iniex ċerta. Ervajal qabżitlu. Lena veru kienet tifla impossibbli. Qatt ma kienet se tinbidel. Kapitlu 5 Ervajel jissorpaża lilu nnifsu. Ir-rotta li kienet isserreb bejn is-siġar kienet wifqa u mramla. Kienet rotta li tajilek l-aktar l-irkobtejn u l-bxiexen. Lena ma kinitx naqset il-pass ħarira, riedet tirbaħha. hi dit-tellieqa akkost ta' kollox. Ervajel kien qed javvanza gradwalment. Kien qed iħossu tajjeb. Qalbu kienet qed tħabbat b'ritmu regolari, kemm kemm iktar mis-soltu. Seta' jkompli jiġri hekk fit-tul sat-tarf ta' Organda. Kultant kien iħossu jitqanqal biex jitlaq iżda ħajtu kienet hawn f'dal-villaġġ. Flimkien mal-ġenituri tiegħu li kienu tant jistinkaw biex ikollu edukazzjoni tajba. Kieku jirbaħ ommu tkun vera kburija bih, sħabu resqulu meta qallhom turija ta' rispett kemm għar-regoli kif ukoll għall-osservaturi ta' Mastru Codici. Bosta minnhom kienu ssopravvalutaw is-saħħa tagħhom u kienu qed jitkaxkru qishom bebbuċ bebbux imżelġa bir-ragħa f'ħalqhom u riġlejhom bla saħħa. Ervajel laħaq l-għolja tal-imgħalqin, 300 metru, li kienet għaddejja b'ilsienha barra. It-telgħa li kienet wiefqa sew kienet iebsa għall-muskoli tal-aktar qalbiena, speċjalment il-muskoli tal-koxox. kienu biss 200 metru l-bogħod minn xulxin meta lemħu l-bosk tenebruż. Kien bosk mimli siġar inkaxxati waħda mal-oħra fuq art muntanjuża biex tgħaddi minnu kienet impriża perikoluża ħafna. kien hemm wisq fergħat ta' siġar baxxi u mgħawġin li kien diffiċli tevitahom. Lena ġabret biċċa zokk mejjet u żammitu sew f'idha. Ma riditx iċċedi, issa kienet qiegħda fil-mira ta' Ervael. Tbissem xirraħha tant żmattata hija u titħabat. Ma kellhiex iktar saħħa, il-vajjel wasal sa ħdejha, wara ftit spiċċaw bi dritt xulxin. Min keb ma' min keb. Lena rrifjutat li tħallih jaqlagħha, baqgħet tirsisti iżda għalxejn, it-tifel ta l-aħħar spinta u ħalliha warajh. Issa l-linja tat-tmiem kienet viċin u ma kien hemm l-ebda dubju dwar min kien se jkun ir-rebbieħ. F'mument ta' rabja, Lena garat tizzokk fid-direzzjoni ta' Ervajel li kien għaddej passi twal u ħfief u t-tarf taz-zokk inqabad bejn riġlejh u ħarbatlu r-ritmu. Sorpriż Ervajel tilef il-bilanċ u waqa' rasu. Ħax kanatura ġmielha u ħalqu mtela' trab. Lena approfittat ruħha minn dal-vantaġġ biex taqilgħu u tiġri lejn ir-rebħa. Mastru Kodiċi ma kienx għadu jara tajjeb bħal Dari u ma ntabaħx biz-zokk, ħaseb li Ervajel kien sempliċiment gerbeb f'riġlejh. Seta' biss jifirħilha lil Lena li aċċettat ir-rebħa modestament, Sinjrat li Ervajel kien għadu ma qamx minn fejn kien waqa', marret tgħinu jqum fuq saqajh. It-tifel aċċetta l-għajnuna tagħha filwaqt li qarras wiċċu. Ma setax jifhem x'kien ġara u wara kollox kien wisq moġugħ biex jipprova jagħmel sens minn dal misteru. Kien waqa' fuq iz-zokk u tarf minnhom kien selaħlu żaqqu. Il-qmis kienet imċappsa bi ftit demm.